um re nyaka di-insights di-key insights go tšwa go wena um miss lomphaka re tlo re lebeletseng um se e le gore sa tlhaga ka go la ukraine um ke understanda gore ne the government ya ko united states at this stage ke the center um ka gare ga the conversation e le goreng um e tšea gato gona ka kwa go la ukraine na e ka be le gore ka kgona gore tlhalosetša gore na ke be le goreng the masses goba batho ba e le goreng um di-citizens ka mo united of eh, States of America eh, ba responda ka gona eh, due to se ile gore sa direga gona ka ka fa lego la Ukraine right a tabagolo e ke e bonang e dira ka monageng ke gore go na le di-protests go na le di-rally tše e le gore batho ba kopana kudu mantšeboa mo arabe ke le ka eh, the weekend le ka mekibelo go go marcha lo protesta against russia ke gona mo america ba dira di-placard tse lore di ngwadile gore ba ema le naga ya ukraine and gape e nngwe e tabagolo e ke e bonang ke gore bontšhi ba batho ba busy ba donata mašeleng go thuša di-charity projects tše e le gore di thuša di-refugee tše e le gore di tswa ka ukraine o kgone go ba fihliša ko nageng tše dingwe le go ba thuša for dikgwedi tša mathomo ka marobalo le dijo. Bontši ba batho ba ema le naga ye ya Ukraine ba Russia e e phošo. Na go na le o mongwe a ka no bolela ka lehlakore le lengwe goreng re understanda gore go na le se e le goreng United States ya se dira at this stage go kgona go go thuša out? But go na le o mongwe ka lehlakore le lengwe a ka a ka bolela gore now United States have always been the center ya ya ya dintwa. O ka gopola se se ile sa direga ko yo uh, Iraq Afghanistan and then ya be e le gore the messaging ya ya ya ya ya ya ka tsela ile go dilo dile tša sepetswa ka gona ile ya bonagala o ka re now ba bona ba kgona go dominate the conversation ba ge ba fila o ka re bona ba nyaka go create a conflict goba anything else then bona ba ba, ba dira jwalo without distinction a ke tsele gore bona e ka be le gore e bona jwang ka letlhakoring la gago gore e ka ba e bonagala o ka re e fair Goba o e bona bjang yona taba ge e šetše e le ka, ka, ka, ka lehlakore le? Okay, so tshwanetse re boele morago go, go ya taba, gore, okay, botse go diragalang pele ga Russia le Ukraine? Yeah. A ke re, eh, go ya ka mokgwa o ditaba di re botšang ka gona, Ukraine e rile e joina setlhapho sa, sa, sa NATO. so ge e re e joina group e ya nato ke gona molo russia ya gana e re ukraine wena o part ya rena ya the soviet gore o re tlhanogele we o joine nato so go ya ka moo ke gona molo re putin a bona ge a šomiša force go leka go romela molaetša go ukraine so go ya ka nage ke lebele taba e ke re o na le mekgwa e mengwe e mekaone e nkabe a e tšere go romela message wa gae across meditation e le yone e golo ka ge re bona ba etapele ba naga ya aforika borwa le bona ba ile ba e gokagantšha le yena putin ba mmotša ka ge nkabe ba nyaka nka ba dira di-meditation nyana gore ba boledišane so karolo ye mmušo wa america e ralokang gantši go na le le dintwa mmušo wa amerika gantši e lebelela interest tša tšona e lebelela rona yona how is it going to be affected if based on the possible outcome ya ntwa so tabe ya ya the middle east ge re ya ko tabeng ya ya bo afghanistan le bo iraq re lebelela gore mmušo wa amerika o ile wa lebelega gore ge ditlhopha tšelo tša go tshwana kana le bo taliban al qaeda jalo jalo ge di ka tswa maatla tša kgona go laola mmušo, e ra gore dinaga ka bo, ka bophara di tlo ba ka fase ga tlhaselo ya go tšwa go bona banna ba, ba di-Middle East. Le, e le gona re gopola tabe ya, ya 9-11, gore 9, 9-11 ge meago e be e thulwa ka di, eh, difofane ko bo New York le ko gongwe, e be e le batho ba go tšwa gona kwa Middle East. So ya ba gona mmušo wa America from nako ela e tšea karolo ya re yona e tla thuša mmušo, mebušo ya dinaga tša Middle East kwa in terms of protection go romela mašole go thuša go šireletša naga ya bona gore because ba kuša gore if that country yona e le protected a chance ya gore batho ba ba ka tla ba tlhasela naga tše dingwe e tla ba very slim ke tloga ko kwešiša gabotsebotse o tlo go e kgwathile ka taba ya go lebelela gape le the position ya taba ya goreng the advantage e ka ba eng O gopola goreng go na le a crisis? Crisis ye e le gore ya diragala ko Ukraine a se ntho e le gore ke e ntshwa. Go na le a, a history between Russia and Ukraine. O ka gopola the Union, the Soviet Union ye e le gore e ile ya ba, ya ba gona previously. Now the same applies go tshwana le ka tsela ye e le gore dilo di a diragala ko um Israel le, le, le, le Pakistan. Bjale go bonagala o ka re go na le a level ya go lebelela ditaba ka mokgwa o mongwe gore o ka re o na le ba bangwe they are better than the others. Ba bangwe ba le ka gare ga bothata and then ba bangwe they don't mind ba bangwe ba dira ka mokgwa o e leng gore ba dira ka gona and then the other ones they are more important than the others. A ke tsebe le goreng e ka be e le gore your impression e ka ba e le eng ka yona taba e ya goreng um O ka re the battlefield ga e, ga, ga, ga e leveleng gabotsebotse. Go na le eh, some animals are better than the others. Ee, a gona go tloga kgale le kgale le, le history ya ruta gore eh, bophelo sa le bo joba ka mokgwa o tloga kgale. Every time ge dinaga di lwa is because e nngwe e ipona o ka re yona e ka godimo go feta ka ye nngwe ka se ba ke re re bona Russia e ile ya bona gore o ka re yona e ka godimo go fetiša ka Ukraine ya bona o ka re yona e na le more military support and power eh ka ka yona ya bona o ka re yona e ka kgona go take over eh, Ukraine empa ge re bola morago ko taba ela ya di ya di sanctions uh, against uh, Russia nna ke bona e le e le tsela e mal- e maleba e dinaga di di e tšeang because sanction eh, gantši di kgona go thuša go rarola taba ge re lebelela naga eh, ya gabo rena e lego yona aforika borwa ka nako ela ya apartheid especially in the 1980s nto e ile ya thuša go bea pressure mo mmušo- mmušong ola wa kgatelelo gore o emiše ka apartheid is because of di-sha- di-sanctions go tšwa go naga tše dingwe um Mobišobomogolo wa nageng o a hlokofetšego e le yena Desmond Tutu o ile a ya a sepela etela dinaga tša boamerika le boyuropo boasia jalo jalo e le ge a tlutlhuletša baetapele ba dinaga gore ba bee di-sanction against south africa e se wero ba bee pressure gore mandela a kgone go lokolla eh, tokolong le gore go kgone go ba le dipoledišano tša go rarolola bothata so in the case ya south africa tabe ya sanctions e ile ya bereka so even today in the case of russia ke bona o kare tabe ya sanction e tlo bereka empa i think before uh, before re fitlha mo le gore re bona o kare dilo di a loka we still have a long way to go because if you look at it russia ke ba bangwe ba golo ba le gore ba fa lefase ka bophara oil e le gona e kgone go šomišwa ka gara di-petrol diesel jale jalo so ke bona o kare in a way le rena we are shooting ourselves in the foot because le rena naga tša rena di sa tlo sokola mara at the end of the day we need to think of the greater good re dire se le gore se tlo ba le better effect in the long run E ka be e le goreng ge re tloga re lebelela the situation e le goreng ya diragala gona ka kwa go la Ukraine, ebile o dirile botswa e kgwatha taba ya oil go ya ka tsela ye e le goreng Russia e na le impact in terms of taba ya di imports tša yona um tša di exports tša yona ntho.

because saudi arabia e na le oil ka bontši mara ka mokgwa o setse re bone e seemo sa ditaba kudu-kudu nna as a normal person uh, not a politician ke se ke bone gore uh, price ya petrol e ile ya ya godimo ka mokgwa o makatšago ka sebaka on top of that le di-price tša difofane go ya mafelong a go fapana di ile godimo ka mokgwa o makatšago so re sa emetše gona go bona gore na mmušo o tlo tšea sephetho sefe mara re kwa go bolediwa ka tabe ya go lata oil ko um eh, mafaseng a, a middle east mara ka sebakang e eh, ke kgona go bolela gore taba ye ya russia e, e dirile gore price ya petrol e ya godimo ka mokgwa o makatšang ka gona ka

mara ge re ka lebelela ge re ka thoma tebe ya gore country di-country di thoma go reclaima dinaga tše di tšeetswe re tlo ba le bothata bo bogolo šoro because for example ge re ka bolelele ka rena africa borwa ge re ka thoma re ee country engwe le nngwe e tsamaya yo reclaima um land tša yona re tlo ba ka bothata bo le gore ka tshwane o bo controla because re lebele dinaga tša bo namibia le tša bo lesotho gore bontšhi ba africa borwa naga ya africa borwa e tšwere e tšeerwe go tšwa go dinaga tšela tše dingwe tšela le gona mo united states bontšhi ba kwatile because ba bolela ba re tabe re ka tlhwa re re dira le dinaga tša go tshwanakana le tša bo mexico di tlo tšea most of the west uh, coast of the united states because pele e be e le ya ya mexico so ke bona o kare putin o wrong le yena trump le yena o phošo o phošong gagolo because ka mokgwa tere ka ona o tlhotlholetša monna o ba re ke putin gore a tšwele pele ka o nyaka go tšea naga Na o lebeletše the possibility ya the second term wa ya ka tsela ye e le gore mo ba tloga a nyaka o ihumana um le ka tsela ye e le gore o ile wa tlhagela an outcry ke a gopola ko capital um eh, hill o ile go a senywa ka baka la um go nyaka the second term ya gage as a president e ka be e le goreng go ya ka tsela ye yena a boletseng ka ona o bona o ka reng ke eng ntho e nako e dira yena different in terms of the situation ka mokgwa e le goreng e tsweletše ka ona go ukraine go ya ka tsela ye e le gore a ile a araba goreng Putin o smart. Yeah the thing is bothata ke gore tshwanetse re lebelele taba e nngwe go na le batho ba bangwe le gore ge ba rata motho as a politician ba ba loyale go motho yoo irrespective ya gore na motho o bolelang goba go dira eng ka sebaka ge re bona ka tabe ya go kgethwa gape ka 2024 ge di-election di tla ba dirile preliminary votes tša the republican party go bona gore nna ke mang wa ka emela sehlopha ka 2024 and go thwe ka se sebaka go bona o ka re yena monna o ba reng ke donald trump o ka re o leader the nomination list ka se sebaka e ra gore go na le kgonagalo ya gore ka 2024 e be yena gape a emelang the republican party go ne le batho ba re ka nageng ba makaditše ka mokgwa a fetotšeng ka gona a fetotšeng putin ka gona gore putin is brave and what not mara rona ba bangwe gore ee trump o right mara ke bona o kare ba bangwe ba tso dumela just because ke trump e lego motho le gore ba mo rata ga se ba lebelele situation ka mokgwa e leng ka gona um mm, mm, mm. eh, jole ge re tloga re lebelela um seemo ka tsela e le gore dilo di sepela ka ona um

Go ra go reng? Go kgonega yena ka boyena ke yena a ne a tlo thuša the, the, the, the Russians gore ba kgone go, go, go reclaimer what? Ukraine go ya ka tsela ye e le go reng eh, Putin o tlo, o, o, o, o a tlo ga nyaka ka gona. Ga ke tsebe le gore e ka be le gore that motion eo e ka be le gore o na le ka tsela ye e le go reng eh, o believer mo ona goba e ka be le gore the atmosphere within batho e ka be le gore o na le ka tsela ye e le gore e ile ya ba bula tlhaloganyo abroad gore ba kgone go Go nagana gore na e ke be e le gore maemo nke be a le ka tsela efe? Ge re bolela ka balatedi ba Poresidente ya Pele Donald Trump, bontši bja bona ga ke bone ka se se baka e le gore taba ye e ile ya ba šikenya dikgopolo ka mokgwa wo. Ke bona gore bona ba sa ikemišeditše go go emela, go mo emela le go mo šireletša ka nako tšohle. Mara ge ke lekolla, ge ke lekolla situation ka bonna, ke bona o ka re ge nkabe yena monna Donald Trump a sa le moetapele, e le gore o lokišetša go romela mašole a gago gore ba thuše naga ya russia ke bona o ka re be tlo eh, tlhola tšhikinyago ye kgolo mo nageng e ya united states ka ge bontši ba batho ka seba ke bona ba ema le naga e ya ya ukraine ke bona ba bantši ba sapa le naga ya ukraine go fediša naga e ya russia so ewe e be tlo causa conflict ye re sa emelago Uh, go na le se sengwe gape se e le goreng um ke ile ka lekola gore sa diragala um ke kgatlha ke se e le gore o ile wa tloga o se kgwatha re tlo re lebeletse nato um le di-responsibilities tša yona um go na le se sengwe se se ile sa tswelela gore go bonagala o ka re nato e ile ya misleader ukraine um go tša di-decisions tše e le gore bona ba di tšere E ka be e le gore o ikwa jwang ka tsela ye e le goreng um ba bangwe e ka be e le gore the impression ba e bona ka gona? Ka sebaka, okay, because taba e kgolo e bolelwa ke gore dinaga tše tša NATO ga di nyake go thuša naga ya Ukraine ka se sebaka. Empa ge re lebelela, naga ya Ukraine e filwe makgatlo a mmalwa gore ba ka joina mokgatlo wa NATO. empa a se nke a se nke ba ba ikgokaganya ba tšere mengwagangwaga before ba ba tšea sephetho so ya ba ge nako e russia e thoma go tlhasela naga ya ba gona ukraine e romela application ko nato so nato ya ba e ba fa dilabo tša gore application ya nato e tšea mengwaga gore e be approved because go na le research e tshwanetse diriweng so ya ba ya ba fetola ya rena ba ukraine le tla gane jwa tso because le bona ge russia tshwanetse setše e le tlhasetše. Ge nkabe le joinne kgale setšo e le tlhasele, nkabe ka se sebaka re le emela because NATO e believa gore bona ba šireletša ba bona. So ka se sebaka NATO ga e bone Ukraine e le bona, e le gona ge ge eh, no, NATO e, e gana go romela mašole a bona go, go šuša naga ya Ukraine. Ge re lebelela bokamoso ba democracy, re lebelela le bokomonisi, e ka be e le gore o na le conflict of interest goba e ka be e le gore o bona o ka reng go diragalang. E ka ba democracy e ka ra problem goba e ka be e le goreng mohlomong le yena Putin himself o fila o ka reng taba ya, ya, ya, ya bokomonisi o ka reng e, e, e, e phaelwa thoko. E ka ba o e bona jwang yona taba e? Democracy e ka ba e le kotsing goba? In a way ke bona o kare democracy o kare e kotsing nyana because eh, monna wo mopresidente eh, Vladimir Putin ke monna o le gore yena o emetše bokomunisi ene bokomunisi bo ya ka mokgwa ena a bo tlhalosang ka gona ke gore mmušo o tshwanetse go laola nto engwe le engwe ka mokgwa mmušo o nyakang go sena eh, kgetho ya gore batho ba nageng ba nagana eng so e le gona ka ge a gapeletša go nyako tšea nage ya ukraine because bataba e ka gore o nyaka maatla o nyaka go buša dilo tše ka moka tše so ke bona democracy ya batho e le ee e, kore nkare go na le bothata mo, mo democracing ya batho ke gona kare go tlo ba le bothata in the long run because batho ba ka sa kgona go ikgethela gore na ba nyako dirang ka ge ena monno a nyako o tšeela diphetho ka moka mo maphelong a batho The president wa ko Ukraine go ya ka tsela ye le gore the situation we handle ka yona so far e ka be le gore are you impressed goba e ka be le gore eh we bona ka sebopego se sefeng e ka be le gore bona progress goba um nkare yena I'm, I'm actually very very impressed ka mokgwa a ileng a tshwara seemo sa ditaba ka gona ka ge dintwa tše di thoma um moporesidente wa naga ya amerika o ile a romela message go yena um moporesidente um valensky wa ukraine a ra yena a re nka o romela sefofane se tle se tlo tšea wena le ba lelapa la gago se le tliše ka mo gore le be šireletšegong so yena moporesidente valensky a ba fetola a ra donald trump a re ntwa e mo ga ke nyake transportation ke nyaka ammunition ke nyaka dibulete ke nyaka dithunya because yena o ikemišeditše ntwa so ke ile ke bona e bontšha bravery go tšwa go moetapele because go bontšha ba baetapele nka be setse ba tsamaile ba re le nna ke citizen number one the first citizen se tshwanetse ke be protected gore ke kgone go tšea di-decision so yena ke bona gore o face ntho e head on as a president leading by example re bone le dinepe tša ditshwantsho tša gagwe mo ditabeng a apere cama flash o bontšha gore o na le bona mašole a gago o strategize le bona um on land so ke bona le gore as moetapele he is very courageous ge ge re ge re tswalela e ka be le gore bokamoso ba lefase e ka be le gore especially o le motho e le goreng e o na le tsebo kudu re tloa re lebeletse taba ya economy o bona o ka reng re le ba kae as as lefase um re lebeletse the situation ya ukraine russia ke bona o ka re dinaga ka bophare di bitse di dira di-sanction ge ntse di-sanction tše di diriwa you know di-economy tša dinaga tše dintšhi di tlo ba ka tlase ga kgatelelo gobane re be ke di-resources tše le gore re kgone go di kry-a from these two countries tša ukraine le russia so as a matter of fact e tlo kgotsa gore di-price tša dilo tše re di rekang rena di-consumers di ye godimo re bone even with the price of uh, cooking oil in south africa has gone up drastically and that is because sunflower bontšhi ba yona e tšewe Ukraine most countries e tšea koo so ke bona o ka re economy tšena ga di tlo ba ka fa sa gatelelo for nako e telele until the situation e ba resolved between the two countries and the two countries can go back to uh, working and producing the way they are supposed to because re lebeletše during the course of the conflict that time ya farming and whatnot ga e sa le gona banna ka moka ba tlamehile o ya ka bošoleng go šireletša naga ya bona so economy yona e tlo ba ka tlase a kgatelelo until go e ba le resolution between dinaga tše tše pedi tše. Eh, go lebeletše e ka ba e le gore tharolo e ka ba eng if Putin yena wa decide himself gore this war doesn't end, e ka ba e le gore o ka bona le another solution except di sanctions? Um, I think, you know, at the end of the world, I think Putin just has to give in. because go lebeletše naga ya ya russia ke bona ka yona e tlo sokola kudu go fodiša naga tše ka moka ke ge re lebelela di-company digolo tša go tshwana kana le bo coca cola goldman sachs anderston young jalo jalo di ile tša cancela di-operation bo mcdonald's and, and what not di ile tša cancela di-operation in those countries they decided to shut down their, their buildings their warehouses and everything and so ka se ba ka ira gore bontši ba badudi ba russia ba ka se be le mešomo ka ge ba sena mešomo ba tlo ba ka tlase kgatelelo ka ge ba ka se kgone go fumana di-necessities di nyakwa tša bona tša botlhokwa so ke bona gore solution ke gore monna wo putin a tlogele tabe e ya go nyaka go invade naga ya ukraine a bone gore o fentswe a tlogele e tla ba yona tharelo e maleba go thuša lefase ka bophara ka nnete o tloga o ebile ka boripana go fitlhela re kopana gape um re tlo ba le di-conversation re bolela ka tše dingwe tše e le gore twa di ama lefase big up to you go fitlhela re tlo kopana gape re tlo ba le di-conversations tše e le gore tlebe di direga mo lefaseng um ke le king cake wena wa ga setati ke re go lena ka moka ke re aowa